Dumela bohle, re na le phephetso e ntšha. Bakgathatema ba babedi ba tlo phadisana ka phephetso ya go aga. Ba swanetse go agela dipopi tsa bona dintlo. A re boneng gore ke mang yo a se dirang ka one. Oh, o a ratega! E mme ke e nayo. Oh, wena!

E ka se bereke.
Aowa.
Hela! O dira eng? Hela! O dira eng? Kape, kape, kape. Uu, maloba. Hema! Nka sebedisa sephutheli. Sengwe le sengwe se tlo ba se se botse kudu. Yes!
Ke dira bodilo le mabota. Ke seo! Go fedile! Re a tswela pele. Oh, se se phethegile. Ke tlo bereka ka ga moralo wa ka gare. Go fedile. Fela go na le se se hlagelang. Bingo! A re thaleng sengwe.

Go a tšhabisa! Le ge e le eng? Hmm. Jale ke tlo ba le khabothe goba drowara. A re boneng.
Emma, nka thala le go yona. Ke tšhe dintlha tše dingwe. E? Go phethegile. A re direng sengwe se sengwe. Mmete! Hmm. Ke tlo tswela pele. Na o a tseba gore ke dira eng? E? E tlo bata fola. Naga se ya phethega. Hmm, mme e re ke thale seswantšho sa gago e o mo se botse kudu go fedile go thabisa kudu go se tsenya ka foreming le go se beya le boteng ke yeme kgabiso e mengwe

Hmm, ke tlo thoma ka ye. Oh, kauta se ke se ratang kudu. A re thaleng pelo. Go lokile. O oh, ge botse kudu. Hmm, ke eng se sengwe se se lego ka kare? Mothusi, kgopolo e nngwe. Hela, Se ya seo, re hloka sengwe se sengwe. Oh, uh, eh, momakadi Brittany, na se se tlo bereka? Tloga mo. Hmm, ke swanetse go nagana. Ke a tseba. A re tseng se swantšho? Re se dire se senyane. Ehe, ke sona se ke se tlhokang hantle. Ooh, setofo sa molo. Go lokile. A re tsweleng pele. Mekabiso e mengwe? Mete. Ooh! Chipi ka nnete. Le dinepe tše dingwe? Go lokile. Oh, Dinepe tšeo di a ratega! Wow! Go lokile! Ka nnete, ke nagana gore re ka se beya leboteng. Se tlo bonala se le sebotse kudu. Wow! Bjale o ka iketla. O se rata bjang? epa le nnete kape kape kape ke nyaka go ya hmm o na le eng mo hmm. na wa se rata hmm hmm re ka dira eng mo oh ke a go kwešiša Dumela, ke hloka thušo. Ke nyaka go ba le phapoši e thobang le botse. Ke a kwešiša, ke tlo se dira bjale. Setloba se se phethegile. E re ke se sware, ke se tsebisa nete. Hmm, pampiri ya leboteng. Gauta e nngwe ka nnete, Barbie wa e rata. Whoa! A re tsenyeng diraka tše dingwe. Sefatla sa go hlapa. mme ka nete re hloka boithomelo bja gauta Whoa! Ke nagana gore Barbie o tlo se rata. Šala gabotse. Oh, e maganyane. Ke tšhetšhele te nngwe. O dirile gabotse kudu. Ka nnete, aowa, Ke tlo sebedisa tšhelete go tlatša bate. Oh, ee. Ee, Brittany. Seo se bonala se le sebotse kudu. Mme, ke a leboga. Šala ka botse. Gape, se tlo ba sehlapi sa gago bjale. O nagana eng? Mme o seke wa lebala ka mask. Gape! o a tseba eng? Ke tlo dira mask le nna. Hmm. Hmm. Gape! Hmm. Ke nagana gore ke na le gopolo. Te, pedi, tharo, ye! Perese, bjale se kgomaretsi. Go se bea godimo ga pampiri le go se kgomaretša maboteng. Wow! Bjale a re kgabiseng mabota. Emma, se se a makatša. Ke se rata kudu, bjale re na le thonolo e nngwe. Go e tšhela ntle. o ge boleta kudu mme te o pethegile a re tsweleng pele ke tlo dira boithomelo le bate go batla go fela go pethegile gape re hloka seipone se se makatšang fela ke a swara ke tlala Emma, hmm. ke a tseba. Re tlo dira moralo o mongwe wa ka gare. Hmm. o tlo tloga o bona. Oh, wow! Ke phapoši ya go hlapa! Hmm, ke a tseba. Ema o bone sengwe le sengwe. Ke mahlale le hono. Oh, wow! Se se botse kudu. Popi ya ka e tlo kgona go hlapa. Wow! Re a tswela pele. Oh, mala wo o botse kudu. Ke tlo dira seširo sa go hlapa ka wona. Go se bea thwi mo. Go lokile. Gape nka se be le bate, fela ke na le sehlapi le maphura a mangwe. Hmm. Hmm. Dumela mosebotse wa ka. Re tlo go direla sengwe se se gahlišang, seaparo sa go rutha. Gape ke nagana gore ke batla ke feditše. Go bonala go lokile. Wow! O mo se botse ga kakang. Ke nako ya gore o hlape. Go se bulela. Oh, ee! Go lokile. Se se a makatša. Hmm. Ke nagana gore ke na le kgopolo. Re na le eng mo? Gauta ka nnete. E a phadima. E botse kudu. Wow! Lebele la seširo seo naga se se se makatšang, sengwe le sengwe seo ka se lorang. Hmm, ke a tseba gore go swanetse go dirwa eng. Bodilo pšhagauta. Hmm, ke more ya go gona. Ke swanetse go letshetsa mogala. Gape ke wena yo. Dumela! ke a leboga. Ke hloka sengwe. Oh, e, seo ke saka. Lebelela mpe ye. Wow! Me se ipone se ke sengwe le sengwe. Oh! Basimane, phapoši ye bonala e le botse kudu mme e tura kudu. Mm-hmm. Dumela. Mm. Um, hela. Aowa. O swanetše go bereka moo. Aowa, ga se seo. Na mogalo wo o a swanela? Um, go lokile. Go thweng ka wo? Go lokile! Ke tlo se tsea. Gape ke mo o yago gona. Go lokile. Ke a leboga. Gape, um, uh, šala gabotse. Barbie, o hlokang phapo bjale. O bonala o le mosebotse kudu. Le mmete o mofubelu, ka nnete. O na le di e kgolo. Gape, le ge e le eng, nka dira sengwe se se botse kudu le nna. Ga se fela gore ke ithutile sekolong sa bogabo. Re tlo bona gore ke mang yo a se dirang kaone. Go thabisang, mabota a lokile. Bjale re hloka go se kgabisa. Hmm, se ke eng? Ka nnete se phethegile bakeng sa mogabiso. Go na le dilo tše dintšhi tše di phadimang le tše di botse. Oh, mehlare ye ya mo palema. Lebelela seo. Go pethegile, ke a se rata. Fela re hloka sengwe se sengwe. Ke tlo sepela ganyane. Yes! Ke ye lebopo la rena la ka moso. Ke hloka mohlaba o mongwe. Se se swanetse go lekana. Oh, ke boile. Bjale, ka tlhokomelo ke tšhela mohlaba, mme o se hlahlobe. Ka morago ke tlo sebedisa dinkhokolo tše, ke tlo dira seswingi se senyane. Go se gomagetša mogo. Ganyane gape. Hmm. Oh, ke na le nko e tšholang. Ema! Hmm. Se se tlo diraga mo ke botse. Sengwe le sengwe se se šetšeng go dirwa ke go se fega. Go lokile, na wa se rata? Hmm. Oh, ke tlo lokisa sengwe le sengwe bjale. Ke na le gopolo e tee, fela ke hloka sokisi ya ka bakeng sa se. Go se sega ka diripa tše dinago le mebala. Go fedile! Bjale ke swanetse go ba le boitlhameloganyane. Go tlema sengwe le sengwe mogo ka tsela yo fela. Wow! E botse kudu! Mme sekete se se botse sa lebopo ke sa gago. O se rata bjang seaparo sa gago se sefsa? O tlo ba yo a fetang bohle le bopong. Mme se se tlo go thuša gore o seke wa lapa. Oh, selo se sengwe gape. Lebelela, ke go diretse mogwera wa maoto a mane. Bona gore o a rateka bjang. Oh, ke batla ke lebetse. Re hloka pelo. Go gobotse kudu ka tsela ye se se makatšang. Ntlo e botse ga kakang. Re dirile gabotse re a amogela. Ah, go lokile, tla o bone.